דאס פינפטע קאפיטל, ד פ פרידמאן עה פריד עה פורמאן, האט וואס פאר א שילד מיט גאנץ גרויסע גילדענע בוקשטאבן, עס הענגט אויף דעם ווייסן אויף דעם וויין סקלאר פון מאטל מאזיק אין מאיר קוואשאוו. אמאל, גאר אמאל, מיט א יאר פופציג צוריק, איז געווען אויף דער וואנט אנגעשריבן מיט שווארצע אותיות אויף אידיש, מכאן מוכרים יין גפן כשר לפסח. ווער האט זיך עס געקאנט רעכטן דעמאלטס, אז פון יענעם ארעם און צניעות'דיגן לשון קודש ברעטל וועט אמאל אויסוואקסן א גרויסן, לעכטיגן, שרייענדיגן שילד מיט גאלדענע אותיות, און דער און דער סקלאַד גופֿא, דאָס איז שױן נישט יענע כּלה, װאָס איז געװען אַמאָל פֿאַר בערצי װײַנשענקער, נײן, דאָס איז שױן אַ גרױסע, שײנע מױער מיט עטלעכע אָפּטײלונגען, און אױף יעדע אָפּטײלונג הענט אַן אַנדער ברעג, הענגט אַן אַנדער ברעגל. דאָ פֿאַרקױפֿט מען אױסלענדישע װײַנען און ליקערן, דאָ, באַקאַלײנע-סחורה, דאָ, געזאַלצענע זאַכן, דאָס פֿליִען אַרום פּריקאַזשטשיקעס, פּריקאַזשטשיקעס מיט ווײַסע פֿאַרטיכער, און מען רעדט אויף רוסיש. בײַ דער זײַט, אַקעגן דעם טיר, בײַ אַ קאַנטאָרקע, שטייט אַ קאַסיר מיט אַ פֿעדער פֿאַרשטעקט אונטערן אויער, מיט אַ פֿעדער פֿאַרשטעקט אונטערן אויער, און קלאַפּט אַ גאַנצן טאָג אויף די ביינדלעך. זעלטן, זעלטן, זעט מען דורכלויפן פרידמאנ'ען אונזער אלטע באקאנטע מאטל מזיק מיט א פאק חשבונות אין די האנט, אונזער מאטל האט זיך נישט שטארק פארענדערט פון יענע צייט וואס מיר פון יענע צייט וואס מיר האבן אים אוועקגעווארפן ביי זיין שווער אויף קעסט, די זעלבע פרייליכע לעבעדיגע מאטל וואָס אַ מאָל, נאָר באַנײַט מיט אַ קלײן בערדל, אײראָפּעיִשע געקלײדט, מיט אַ קאַפּעליטש אױפֿן קאָפּ, און װי אַ מאָל, גיך-גיך גערעדט, געלאָפֿן, ניט געגאַנגען, װאַרפֿנדיק מיט די לאַנקע הענט, װי אַ װינטמיל מיט די פֿליגל, און אױפֿן פּנים אַ שמײכעלע פֿון אַ פֿאַרנומענעם מענטש, װעלכער האָט פֿאַרגנ, װעלכער האָט פֿאַרגינען דערפֿון, װעלכער האָט פֿאַרגעניגן דערפֿון, װאָס ער איז אַזױ פֿאַרנומען. נאך זעלטענע נאך זעלטענער זעט מען אריינגיין אין קאנטאר אריין דעם הער פורמאן, אונזער באליבטע מאיר קוואשע. זעט איר, דער הער פורמאן האט שוין דווקא א פנים פון אן עושר, סאליד און גראב גייט אביסל שווערליך ביי די רעד, מיט א שיינער קאלעכיגער שווארצע בארד, די באקן תמיד מיט א פארב, די ליפן גראב און רויט, און אז ער גייט שטעלט ער זיך אפט אפ אויפן וועג און און בלאזט זיך אפ אביסל, די פאליס צענומען, און א שיינע ווייסע מאנישקע מיט א שווארצן ברייטן זשילעט נעמט ארום גאנץ פעסט זיין קאלעכדיג בייכעלע. וועלכעס האט א השגה צו ווערן מיט דעם צווייטן נאך קאלעכיגער, צו ווערן מיט די צייט נאך קאלעכיגער. ער גייט אריין צו זיך אין קאנטאר אריין, אזוי רופט מען די קלייט, וואו די קאסיר שטייט ביים טישל און קלאפט אויף די ביינדלעך זייער שטרענג, מיט גרויס קוראזש, און פירט זיך מיט די מענטשן זייער שטרענג. ער בלאזט פון זיך ווי מען רופט דאס, און מען האט טאקע פאר אים דרך ארץ, בעת ער קומט אריין הגם הגם מען לאכט פון אים און מען קרומט אים איבער צווישן חברה פריקאטשיקעס, פריקאסטשיקעס, בעת ער גייט אוועק, ער האט זיך זיין אייגענעם שטיל אין קאנטאר, אויף וועלכן ער צעלייגט זיך מיט גרויס גדלות, ווי ביים טאטן אין וויינגארטן, און יעדן מאל וואס ער גייט אריין מוז ער עפעס זאגן א דיעה. דער דאזיגער וויין איז אביסל צו דאס, איז אביסל צו דאס, מען דארף אויסשרייבן אנדערע הערינג, רח מ אזי זענען שוין געווארן דאס, איר זאלט מיר אויף ביינאכט צוגרייטן א חשבון פון אלע דאס. און כאטש אלע האבן גאנץ גוט געוואוסט אז דער הער פורמאן פארשטייט אזוי וואס איז חשבון וואס אין חשבון טוט זיך, פונקט ווי דער האן פארשטייט אין בני ארם, דאך האט מען אים דעם חשבון געמוזט ברענגען, און ער האט אויף מארגן געגעבן דעם קאסיר א מיסן פסק. וואס פאר א דאס האט איר מיר געגעבן נעכטן? איך האב פיינט אזעלכע דאס! און קוים איז ער אַרויסגעטרעטן פֿון קאָנטאָר, אַזוי האָט זיך יאָסעלע דער משרת תּיכּף און מיד צעלייגט אויפֿן שטול מיטן בויך אַרויסגעשטעלט, פּונקט ווי דער הער פֿורמאַן, און בלאָזנדיק און פּעכענדיק האָט ער אים איבערגעקרימט, וואָס איז דאָס פֿאַר אַ דאָס? איר זאָלט מיר דאָס! צווישן חברה פּריקאַסטשיקעס ווערט אַ געלעכטער. ס'איז ער דערגאַנגען דערצו, אַז איין מאָל איז ער פֿון פֿרידמאַן געוואָר געוואָרן, פֿאָרמאַן, פֿרידמאַן, פֿרידמאַן, ס'איז מאָטל, געוואָר געוואָרן, האָט ר' יאָסעלע די משרת דורכגעטריבן. פֿרידמאַן האָט נישט געוואָלט, מע זאָל לאַכן פֿון זײַן שותּף. פרידמאן האט געלעבט זייער גוט מיט פורמאנ'ן. אין יענע צייט איז פורמאן געווען די געלט שידוך. זיין גאנצע ירושה, די הונדערט טויזנט רובל, האט ער אריינגעבראקט אין געשעפט אריין. און אויף אלע פאפירן איז געווען גע'חתמ'עט פורמאן גלייך מיט פרידמאנ'ן. חתמ'נען זיך האט פורמאן זייער ליב געהאט. אַז עס איז געקומען צום חתמנען זיך, האָט ער פֿאַרקאַטשעט די אַרבל און אַװעקגעזעצט זיך מעשׂה מיניסטער און אַ שנײַד געטאָן דעם נאָמען מאיר פֿורמאַן מיט אַזאַ קוראַזש און מיט אַזױ פֿיל דרײדעלעך און פֿלעכטעלעך, אַז עס איז אױסגעקומען אַ קױלעטש פֿון אױבן. אַ קױלעטש פֿון אונטן, צװײ בײגל בײַ די זײַטן, און אין מיטן, עטלעכע שטעקעלעך מיט פּינטעלעך. מע קען זאָגן, אַז די דאָזיקע חתונה איז קײנעם נישט אַזױ שטאַרק געפֿעלן געװען, װי אים אַלײן, און טאַקע דעריבער האָט ער קײנמאָל נישט געקוקט, אױף װאָס ער חתמעט זיך. אבי די חתונה זאל אויסקומען מער פארדרייט און פארפלאכטן. הלוואי וואלט פורמאן מער אריינגעקוקט אין דעם וואס פרידמאן הייסט אים זיך חתמ'נען, וואלט אפשר געווען פיל נוצליכער און געזונטער פאר אים. פורמאן האט אבער נישט געהאט קיין שום סיבה נישט צו גלייבן און נישט צו פארלאזן זיך אויף זיין חבר, אויף זיין שותף פרידמאנ'ן. ערשטנס, קען ער דאך מאטלען פון קינדווייז אן, פאר אן ערליכן. צווייטנס, האט פרידמאן פון זיינעטוועגן געטון אזויפיל, וואס מען טוט נישט אפילו אן אייגענעם ברודער. דריטנס, איז פרידמאן אליין אן עושר, און ועל כולם, ווען ער זאל זיך נישט פארלאזן אויף פרידמאנ'ען, מוז ער דאך אליין זיין אומעטום, אכטונג געבן אויפ'ן געשעפט, אריינקוקן אין די חשבונות. און דאס איז שוין צו שווערע מלאכה, דאס איז שוין א צו שווערע הלכה מלאכה, מיין איך, פאר מאיר קוואשער. גענוג פאר אים וואס ער מישט זיך צווישן די פריקאשטשיקעס, זאגט זיי דייעס שטענדיג, רייסט זיי אויס פאר אן איבעריגן גראשן, זשאלעוועט עסן די משרסים, הייבט אויף פאר געוואלד פאר אביסל וויין וואס מען האט אומגערן פארגאסן, רייסט אראפ שכירות ביים סטאראזש, און פירט זיך אויף און פירט זיך אויף בכלל ווי ווי ווי עס דארף זיך אויפפירן א שטרענגער באלעבאס וואס היט אפ דאס געשעפט. פרידמאן האט האט דאס געזען און איז געווען פון דעם זייער צופרידן. געוויס געוויס אזוי דארף זיך טאקע פירן א באלעבאס. און אליין האט ער זיך גענומען צום חשבון פריער אז זיין שווער בערצי וויינשענקער איז געשטארבן האט ער אים איבערגעלאזט אן איינגעפאלענעם וויין קעלער, אן אלטער שטוב מיט א נאמען און נישט מער, דאס ביסל קאפיטאל וואס מאטל פרידמאן האט צונויפגעשלאגן האט ער אריינגעבראקט אין די דירה וואס ער האט זיך אויסגעבויט מיטן קעלער וואס ער האט צורעכט געמאכט. און ווייל ער האט שוין געהאט א נאמען האט ער אראפגעבראכט א טראנספארט וואן אויף קרעדיט, און זיצנדיג אזוי איינמאל אין א ווינטער נאכט איבער די חשבונות האט ער שטיל א רוף געטאן זיין ווייב, מלכה! קום נאר אהער אויף א וויילע! וואס איז, מאטל? מלכה! מיר שטייען שמאל, מלכה, דו זעסט? אט איז דער חשבון אינגאנצן פאר די אויגן, עס גייט אונז אפ! איך טרעף וויפיל? וויפיל? וויפיל? פינף טויזנט זענען מיר שולדיג, און צען טויזנט דארפן מיר האבן צום מארק. מיר מוזן דאס האבן, פופצן טויזנט מוזן מיר האבן, דו פארשטייסט צו ניין? נו, איז דער חידוש וואס מאטל האט צוגענומען מאיר'ן פאר א שותף? און וואס פרידמאן און פורמאן זענען געווארן פארבינדן מיט פריינטשאפט און מיט ליבשאפט נאך מער ווי אמאל ווי אין די יונגע יארן, נאר ווי זייער פריינטשאפט און זייער ליבשאפט איז גרויס געווען, אזוי איז די פריינטשאפט און די ליבשאפט צווישן זייערע ווייבער געווען הונדערט מאל אזוי גרויס און אזוי שטארק. דאס איז געווען א ברענענדיגע ליבע צווישן צוויי לייבליכע שוועסטער, וואס זענען איבערגעגעבן איינע דעם אנדערן מיטן לעבן, מיטן גוף און מיט די נשמה. די דאזיגע שיינע געשיכטע פון די רירנדיגע פריינטשאפט צווישן די צוויי יונגע פרויען שענקען מיר אין אונזער דערציילונג גאר א באזונדער קאפיטל.